Сыанаҕа бука барыгытын аһаҕас тимир устарын күрэҕэр ыҥырабыт. Бүгүн биһиэхэҕэ сыанаҕа саха бастыҥ биилээх саха быһаҕа аһаҕас тимир устарын күрэҕин бастыҥ биилээх саха быһаҕа күрэҕи ытыс дохсун тыаһынан саҕалыырбытын көҥүллээн дьэр ол курдук бүгүн биһиэхэҕэ тимир устара биэс кыттааччы кыттыыны ыла кэллэ Бастакы нүөмэрдээх кыттааччыны Нам нэһилиэгиттэн Александр Анатольевич Михайловы көрсүөхэйин. Иккис нүөмэрдээх кыттааччыбыт Илья Романович Готовцев Дьокуускай куораттан. Үһүс нүөмэринэн биһиэхэ кыттыыны ылыаҕа Родион Петрович Охлопков. Бастакы хомстаахтан төрдүс нөмеринэн кыттыыны ылыаҕа Таастаах нэһилиэгиттэн Максим Михайлович Попов. Анатолий Брызгалов. Дьэрэ бу курдук эһиги иннигитигэр тимир устара бүгүнтэ Күн көрсө бэйэлэрэ оҥорбут быһахтарынан күн көрсө алта түһүмэхтээх тургутугу ааһа кэллилэр уонна бүгүҥҥү күрэхпитигэр судьуйанан үлэлиэхтэрэ биһиги бу манна ытыс дохсун туһанан ыҥырыаххайын биһиги нэһилиэкпитигэр тимир тимир уунан дьарыктанар

Алтаҥҥа соту барыа, канаат быһыыта барыа уонна бүтэһин быа быһыыта барар
Дьэр ити курдук биһиги бүгүн уустарбыт алта тургутугу ааһыахтара уонна бүгүҥҥү күрэҕи э, бастыҥ биилээх саха быһаҕа күрэҕи ыытыаҕа комментатор Руслан Семенович Баишев. Чара тылы киниэхэ биэрэбит уонна оттон билигин бу кэлбит тимир уустарбытын кытта эр дьоммутун кытта кыракый бэйэлэрин туһунан билиһиннэриилэрин саҕалыаххайын. Саха баҕаҕын уустарын күрэҕин саҕалыыбыт саҕалыыбытын көҥүллээн уонна билэн Бары да билэргэ курдук биһиги саха саха саха киһитэ саха быһаҕаҕа оттон саха диэн буотах буолла дии онон билин баһаалыстаба кыттааччыларбытын Ардылихен уонна билииннэрэбитин аҕалыыбын. Так, бастыгынан Михаил Александр Анатольевич, баһаалыста бэйэ тускунан онна хаһан дьарыгы быкын кэпсээргин.

Попов Максим Михайлович, готовься. Э, Попов Теман. Э, готовься Илья Романович. Дьокуускай куораттан кытта кэлбит маҕаас табиабилиниран. Дараалларын мен Мусалдантан төрүттээхпин, Тантан Элейиттен манна бастакыбын кытта кэллим. Дьарыктаммытым алта хыл буолла. Быһаанын дьарыктаммытым.
Сап. Үс кыттааччы Холоков Родион Петрович бу маннааҕы бэйэбит оҕобут хомустаах тена бааста ханнаах кимнээх хаһан уһуйуллубуккунуй
мин уһаммытым уонтан такаал буолла диэххэ
Оҕолору тарбах тардыһыыта диэн спортивнай күрэххэ ити сүүрүү буолбут сиригэр күүтэбит тренер Станислав Соловьевка суруттараргытыгар Ахсыс кластан үөһэ оҕолору тарбах тардыыта көрөххө Михаил Михайлович Эй, Максим Михайлович, таастаах.
Максим дебин, таастаахтаах дебин.

Табыллара да. Дээрэ, манна бөлүн кистелеңнерин ким да кимиэхэ да эппэт. Дээрэ, үс бэлэм. Көрөбүт. Хоппа. Бастыгы бар. Тура ди. Кылыбата ме.

Оо, дэрэ даа бу мас кыһыыта. Дэрэ быһахтара тургутан көрөллөр. Бастыгы Михайлов Александр Анатольевич бу быһаҕа быһаҕынан ортотун короче быһахтаата маны ортотунан икки өттүттэн кыһаннар

Кыһын бүтэрэн эрэр ортотун аҥаардаан ол кэнниттэн эдэр канатка оп бүттэ билиннэ бириэмэни аҕалбат толку быһах кылаанын көстүөхтээх. Иккис кыттааччыбыт Готовцев Илья Романович. Докусай куорат. Манна меwe бэйэлэр туспа Техникалаахтар. Бу быһахтара да тургута көрөллөр. Иккис түһүмэхтэрде бастакы алга кызы хайыдах суу булаттарына иннэ мин санаабар иннэ уже бастакы сутуктааһын тахкан сөп курдук бастакы охсуга кыттааччы устана иннэ иккини икки кумааны быстык булларна бу кэнникилер булларна биидиилер быстылар дии көрбөтүк курдук өскөтүн онно охсуу уна техниканы хатыр буллахына бу манна буллана олох атын мас кыһаллар маһа Туох буолар булла дии. Ата кирдиитэ сыппыстаах ириэ хаттах буолар этэ. Родион Охлоков аҕалаата. Үһүс кыттааччы Бу биһиэхэ Усина бу хонун күрэх буолла бу Михаил Баишев бу маһынан дьарыктан тимир ууһунан дьарыктанан бу кэнники Үрдээҕин Нам улууһугар бу быһах охсууна Усинан тимиринэн таастан динээх тимири таһааран игин болго оҥороннор күрэх поода тэрийэннэр биһиэхэ бу хайтан эрэр хаҥа көрүн курдук көрөбүн холобура Уонна ол курдук көрөргө курдук бүгүн хомустаах кэлэннэ бу эмэ күрэх буола турар. Аҕас күрэх. Бу мастара баллана туох дааны туга хуах барыта биир маста. Бэс мас манна баллана тиитта. Эт тиити бит. Төк таанах масуллады.

Бу көрүгү курдук тиэхиньикэлэрэ бараларын кириатан атыннык кыһаллар, тутталлар, хапталлар. Билиэн тылына быһах охсубут киһи улус киһи быытынан тон быһахтарыгар хайан даҕаны бир бэйэлэрэ эрэллээх гана туттахтар ини бир эрдэ даҕаны маннык туруктары маннык күрэхтэһиилэр ааспыт дьоннор халыра Анан даҕаны Киристээх миэстээх киирэн кэннэ быһахтан Итонно уксанан бэйэлэрин эмиэ тургута көрөллөр була. Холобура төннөн күрэх бырдаһаҕын үсү ааттаах уоллаах уустары кытта төкүрү күө көрсөҕөн дана бэйэҕэр бай уопут киирэ була. Бэйэҕэр уопутара дэнэ була. Бай уопут эбиллэн

Саар бу кэнниттэн билигин бу үрдээҕин интэриэһинэ биһиэхэ буолбутах күрэх булаары турар, көрүҥэ кэлээри турар, киирээри турар. Ол курдук муос, кыыл муоһа оҕолорну өннө специальнай аяхыннаах тимир бар, ол үс аҥар киилилээх. Ол онон баттатыма маны сыйа тартан аллар. Ол тарданаллахтарына төһө быспытын ол онон көрөллөрүнэ суол хаалларбытынан сыаналыыллар эбит. Билигин да онуохай кылыбы быһахтара билин биитин тулуйуон наада. Бу өссө онно холоодохоно бу туох буллаайы.

уҥуохха таарыйан ылаҕын мата быһа ону булуйуохтаах диэн тиэм аҕаа Дәрэ билин үүт турбутукпут бу муос ууран эрэллэр ини билинлэр бу онна күрэхтэрин бу уус уолаттар бу охтоочу уолаттар бэйэлэрэ tokkуйдааннар оҥорбуттара үрдээҕин кэрэхсэбиллээх көрдүгүт ол бастакы кыттааччы быһаҕын уурда уонна билин тарданнайды михаил александр бастыгы уже барда манна көрөлөр эбит иккис готовса билия урдулар оны тардалалар ити үһүс кыттааччы родион Оҕолоко туох да мөккүөр суох. Манна киһи бу күрэххэ устунан киһи балыыстарайын суох эбит. Үлэ таттын. Бэһис кыттааччы үрдээх түргэн түһүмэх буолла. Да? Үһүс түһүмэхпэ бүттэ. Маны хадах Били манна биити кыттааччы манна бээре хоруйдулар уонна тугунан бестиде быһаллар эбит маннык

Улахан дьоҥҥо хапсаҕайга алта уонтан аҕыс уон киилэҕэ диэри эр дьоннор тэрийээччилэр палаткаларыгар кэлэн суруттараргытыгар
Бу манна эмиэ бириэмэ индиэ суох манна бу кылаан туга. Алта уонуттан аҕыс уон киилэҕэ диэри кэлэн суруттараргытыгар.
Оо бу көрдүгүт түйдэ.

Сүрдээх интэриэһинэй, маннык бастакы көрүҥ иһэ күрэхтэр көрөрбүт. Холуура быһах уустарыттан ыраах эрдэ дьонно биһиэхэ биһиэхэ холуура сүрдээх интэриэһинэй былай маннык көрүҥ. Алта уонуттан аҕыһан килэҕэ диэри хапсаҕайга эр дьоҥҥо сурутуу бара турар. Тэрийээччилэр палаткаларыгар кэлэн суруттараргытыгар.
Бүтэһик туга бу бэс Сап төрдүс Попов Максим Дара быһаҕан көрүнэрэ Кайда? Быспатту, быһатабатту. Көрдүгүт диэки быһах-быһахтан атыннааҕын да. Бастакы кытааччыларга эбэт кукутук быһарата дьэ. Этэргэ ылы били арыыны быһар курдугут өттө буо көрдүгүт бу биир. Бастыгыты тугуттан бирдааҕы ханнык быһан эрэр аны бэс кыттааччыбыт.

Миша, Михаил. Манна буойааһын баар. Буойааһын буоллаҕына бу роликтан нөҥүө маны баттаатаххына бу хас киилини баттааһынынан быһары көрдөрөр. Бу ол ким төһө хараны көрдөрөрүнэн ол быһа үчүгэй буолар. Ha, оттон үчүгэй быһа хараа быһа була яа бербаха диет. Ону булатаахтыыр. Көрдүгүн да бу уолаттар бэйэлэрэ токкуйдааннар күрэххэ Михаил Байышеву токкуйдаан оҥорбут тэрилэ туохтан ааттаабыта боллар кыттааччы Михайлов оп барда иккис готовцев илья сирдээх түргэнник уонна суххайдык барар Родион Охлоков Попов Максим төрдүс участник кыттааччыбыт О, аны бэһис Брызгалов Анатолий да